Léif Kolleeginnen a Kolleegen, Merci nach eng Kéier och fir dat, wat de Carlos och gesot huet, wéi, Wéi mer em bäigestanen hunn an der Aarbecht, nodeem en eng Kéier vun der Krankheet brutal erwëscht ginn ass, wat jiddferengem vun eis ka passéieren a wat mer eigentlech eis doranner bestätegt, dass mer e gutt Gesondheetswiese brauchen, e bessert nach wéi dat, wat mer hunn. Dofir muss och vill dran investéiert ginn. Dat muss eis eppes wäert sinn, datt et eppes kascht. An et muss en ëffentlecht Gesondheetswiese sinn, wat ordentlech fonctionnéiert. An ech hunn eigentlech oft gesot, grad an där Covid-Diskussioun, eigentlech huet déi Situatioun eis deemools gewisen, datt mer guer net esou gutt opgestallt waren, wéi mer gemengt hunn. Well op eng Kéier hu mer festgestallt, datt wann et eng geeescht gëtt, dann hätt mer net genuch Intensivbetter. Ech hunn engem och deemools de Verglach gemaach a gesot, ech hu léiwer, wann an engem Spidol 20 Prozent Leit do sti fir ze waarden, datt se musse schaffen, wéi wann der 110 do, wann der 100 Prozent do sinn an déi net eens gi mat der Aarbecht. Wa mer e Brand hunn, da brauche mer Pompjeeën a mer brauche genuch Pompjeeën. An et ass net esou, datt mer. Ze vill Pompjeeën hätten, mä mussen der ëmmer genuch hunn, wann eng Katastroph passéiert, datt mer d'Katastroph kënne läschen. An an deem Sënn musse mer iwwer all eis Sécurité sociale schwätzen. A wa mer iwwert d'Pensioune schwätzen, musse mer dat och e bëssen am Kapp hunn. Kolleeginnen a Kolleegen, virun de Wahlen ass net vill iwwert d'Pensioun geschwat ginn. Ech hunn nach eng Kéier de Wahlprogramm gekuckt, lo mol vun där Partei, déi dee Ressort elo an der neier Regierung huet, nämlech csv. Dir hutt eng strukturell Verbesserung vum Pensiounsminimum versprach a gesot, se géif déi betriblech an déi privat Pensiounsversécherunge méi attraktiv maachen. Se hutt awer och gesot, se géif bei der Finanzéierung laangfristegen Handlungsbedarf gesinn. Méi konkret war dat net. Mee iergendwou zënter Dezember, ech mengen et war ufanks Dezember, do sinn d'Pensiounen op eng Kéier deen Thema ginn, an dat wat Madame Minister an hire Chef, en nennt sech jo esou, soen, dat kann engem awer da grouss Suerge maachen, well ech mengen, datt déi gesote Reformen, déi ugesote Reformen riskéiere ferm an déi falsch Richtung ze goen. A bei dem Thema Rentereform geet et ëm eppes, wat ganz vill Leit betrëfft, net nëmmen d'Pensionären, mee och déi zukünfteg Pensionären. An erlaabt mer, eng Rëtsch vun Informatiounen hei einfach ze ginn, fir dass mer dat alles kënne richtig duerstellen. 2022 hate mer bei der, knapp, der Pensiounskeess 448.277 Versécherter. Dat heescht zukünfteg Pensionären. 90 Prozent vun deene si Salariéen, 5 Prozent sinn Indépendanten an de Rescht sinn indemniséiert Chômeuren, Leit am Congé parental oder Leit, déi sech fräiwëlleg versécheren. Dobäi misst een och nach d'Fonctionnairë rechnen, déi no 1999 agestallt goufen an e Pensiounsregime hunn, deen zu iwwer 90 Prozent ewell identesch mat deem allgemenge Regime ass, vun de Versécherten an de Pensionäre sinn der 616.754 an der CSL, der Chambre des Salariés, affiliéiert an 157.000, Vun deene si Rentnerinnen a Rentner, déi elo Enn Januar, Ufanks Februar hire Walziedel kritt hunn, fir hir Vertrieder an der CSL ze wielen. D'Vertrieder vun de Versécherten an der CNAP, déi ginn dann duerno vun de Membere vun der CSL, op Propositioun vun de Gewerkschaften, déi an der CSL representéiert sinn, nominéiert. An och duerfir ass et wichteg, datt Dir un dëse Walen deelhëlt. Wann der dat net scho gemaach hutt, an ech sinn iwwerzeegt, dass déi meescht vun Iech souwisou hire Walziedel scho drageschéckt hunn an en och richteg ausgefëllt hunn, bei enger Diskussioun iwwer d'Zukunft vun eisem Rentesystem an iwwer eng Rentereform féiert also kee Wee laanscht déi Chambre des Salariés. Si muss net nëmme gehéiert ginn, mee seriös an de ganze Prozess vun enger Reform agebonne ginn. Wann dat net geschitt, dann hu mer definitiv en demokratesche Problem. An da muss een drun denken, dass eis Sécurité sociale, eis Pensiounsversécherung, Tripartite verwalt gëtt. An och duerfir, an och well d'Gewerkschafte mat hiren zesumme gutt 180.000 Mitglieder an hirer Bedeitung fir d'Lounpolitik hei am Land e wesentlech Bestanddeel vun eisem Sozialsystem sinn, hunn si och e legitimt Recht un éischter Plaz ze stoen, wann et drëms geet iwwer eng Reform vum Pensiounssystem ze diskutéieren an ze verhandelen. Kolleeginnen a Kolleegen, wéi gesäit elo d'Realitéit vun der Situatioun, wa mer d'Statistike kucken, vun den Pensionéierten hei ass, hei am Land aus? Laut dem Rapport vun der nationaler Pensiounskeess hate mer am Dezember 2022 215.548 Rentnerinnen a Rentner. 148.608 dovun haten eng perséinlech Altersrent. An déi hunn am Duerchschnëtt déi Rent mat 60 Joer geholl. Dat ass en Alter, dee lues a lues eropgeet, well déi Leit, déi mat 15 Joer ugefaangen hunn mat schaffen, an d'Léier gaange sinn an duerno mat 40 Joer Cotisatioun an Aarbecht 57 hunn an da kënnten an d'Pensioun goen, déi Leit, déi huele lues a lues af. An d'Leit ginn ëmmer méi spéit an d'Aarbecht eran an dofir geet och den Altersantrëtt erop. Dann hate mer awer och 17.434 Leit, déi eng Invaliderent haten, déi se an der Moyenne leider scho missten mat 54 Joer hu missten huelen. 41.460 haten eng Pension de survie, dat sinn an aller meeschte Fäll Wittfraen. An dann hu mer och nach 3.970 Leit gehat, déi haten eng Weeserent. Ronn 41 Prozent vun all deene Leit hunn eng reng Lëtzebuerger Versécherungscarrière, dat heescht, déi hu just zu Lëtzebuerg geschafft. Dat bedeit awer och, datt den 59 Prozent vun deene Leit eng gemëschte Versécherungscarrière hunn, also dat erëmspigelen, wat an eisem Land eben d'Realitéit ass, déi sinn an d'Land schaffe komm, Si hunn hei gelieft, awer si hunn och virdru scho mol op anere Plaze geschafft a gelieft. An dat gëtt ass méi, dat hëlt ëmmer méi zou duerch de Phänomen och vun den Travailleurs frontalieren, déi mer hei am Land brauchen an hunn. Dat bréngt och mat sech, dass an der Zwëschenzäit ronn 50 Prozent vun de Renten u Résidenten bezuelt ginn a 50 Prozent u Leit, déi net am Land wunnen. Dat ass net nëmme wéint de Frontalieren, mä dat ass och, well en och Leit, déi laang hei am Land geschafft hunn, déi awer aus engem anere Land kommen, an der Pensioun an hiert éischt Heemechtsland zrëckginn an do kënne bréngen. An da kënnt e Phänomen, deen ass méi nei, dat ass, dass d'Liewenskäschten hei zu Lëtzebuerg ëmmer méi an d'Lut ginn, besonnesch d'Wunnengskäschten, an dass mer och eng Rëtsch vu Leit hunn, an dat ass eng rapid steigend Zuel vun och Rentner, déi am noen Ausland wunnen, well se et do méi einfach kënnen maachen. Kolleeginnen a Kolleegen, a wéi héich sinn dann elo eis Pensiounen zu Lëtzebuerg? Déi lescht offiziell Zuelen, déi ech elo fonnt hunn, déi stinn am Rapport général vun der Sécurité sociale vun 2022. Déi Zuele sinn also elo zwee Joer al.

Datt nahe 50 Prozent vun alle Pensiounen, déi ausbezuelt goufen, op gemëschte Versécherungskarriäre baséieren, also net eleng aus Lëtzebuerger Versécherungsjore bestoungen. A wann een elo just déi Pensiounen kuckt, déi op reng Lëtzebuerger Versécherungsjore baséieren, an dat si jo déi, déi gekuckt ginn, wa mer iwwer d'Finanzement vun eisem Pensiounssystem schwätzen, da gëtt sech natierlech e bëssen en anert Bild. Déi duerchschnëttlech Alterspensioun loung da bei 3.400 Euro, déi duerchschnëttlech Invalidepensioun bei 2.400, déi duerchschnëttlech Wittwepensioun bei 2.400 och an déi duerchschnëttlech Weeserent bei 800 Euro. Déi duerchschnëttlech Alterspensioun loung also net vill iwwert dem qualifizéierte Mindestloun. Déi duerchschnëttlech Invaliden a Wittwepensioun, déi loung knapp um onqualifizéierte Mindestloun. A wann ee vun engem Duerchschnëtt schwätzt, dann heescht dat jo och, datt et vill Leit goufen, déi manner kruten. An e puer héijer, déi drécken natierlech d'Moyenne ganz gutt. An ech bezweifelen duerfir och, datt ee pauschal vu verwinnte Lëtzebuerger Rentner schreiwe kann, wéi ech dat emol gelies hunn. A wann ee sech dann den Aarmutsrisiko a besonnesch seng Entwécklung an deene leschten 12 Joer ukuckt, Da gëtt dat Bild nach méi däischter. Säit 2011 klëmmt den Aarmutsrisiko vun den eelere Leit hei am Land a säit e puer Joer iwwereens méi séier, wéi dat an den anere Beruffsgruppen de Fall ass, a mir kommen ëmmer méi no un d'EU-Moyenne. Dat ass eng schlecht Entwécklung, an doriwwer brauchen d'Politiker vun deem Land, dat den héchste Bruttosozialprodukt an der Europäescher Unioun huet, net houvreg ze sinn. Au contraire, si sollten sech Suergen driwwer maachen, géigesteieren an nëmme keng Moossnamen huelen, déi déi Situatioun nach verschlëmmere géifen. Iwwregens läit eis Mindestrent carrément ënnert dem Seuil de pauvreté, wéi e statistesch festgeluet ass. A wann dann d'OCDE zu Paräis erausfënnt a mengt erauszefannen, datt de Lëtzebuerger Perentesystem de Pensionnairen hei am Land e bessert Liewe garantéiert, wéi dat a villen anere Länner de Fall ass, da mag dat stëmmen, mee dann heescht dat fir eis, datt mer net déi schlecht Politik aus den anere Länner sollen nomaachen. Mir eise System stäerken a verbessere sollen. Kolleeginnen a Kolleegen, mir wëlle keng däitsch Riester-Rent an och keng Rentepolitik à la Macron. Déi solle se halen, do wou se sinn, an déi Leit, déi do dofir geflot sinn, a mir wëssen dat och, dass eis däitsch a franséisch Kolleegen a Salariéen a Pensionnairen frou wären, wa se déi Reformen do erëm lass wären an en anere System erëm hätten. An dann giff ech, well an der OCDE och net nëmmen d'EU-Länner dra sinn, mee och zum Beispill eis amerikanesch Kollegen dra sinn, an ech heiansdo d'Chance hunn, mat deenen och ze schwätzen, da weess ech, datt se vill Amerikaner, frou wären, wa se iwwerhaapt emol e Pensiounssystem hätten, well déi meescht vun hinnen hu keen, ausser e reng privaten, dee se musse selwer bezuelen, wou fir bis hannen, an dat geet net op. Munch Politiker, Kolleegen a Kolleegen, hu sech zu Recht Suerge gemaach iwwert déi extrem riets an nationalistesch Politik, déi sech an ëmmer méi europäesche Länner breet mécht. Mee déi Entwécklung, déi eis och Suerge mécht, huet och domatten ze dinn, datt an deene leschte Joerzéngte vill sozial Errungenschaften ofgebaut goufen an d'sozial Ongläichheeten zougeholl hunn. A Sozialofbau féiert zu soziale Spannungen, zu gesellschaftleche Konflikten. An eng Politik, déi op Egoismus, dauerndem Konkurrenzkampf opbaut, déi akzeptéiert, datt den Ongläichheeten ëmmer méi zouhuelen, déi akzeptéiert, datt d'Aarmut wiisst an datt ëmmer méi Salariéen a Pensionnairen Angscht hunn, sozial erofzerutschen, esou eng Politik, déi stellt. à terme d'Demokratie a Fro. An duerfir, Kolleeginnen a Kolleegen, brauche mer eng aner Politik an der Sozialpolitik. Mir mussen dee Wohlfahrtsstaat, deen opgebaut gi war nom Zweete Weltkrich an deen zu Recht opgestallt gi war op de Lektionen, déi aus där Zäit vu virdrun koumen, dee musse mer verteidegen, mer mussen e weiderentwéckelen an ausbauen. A Kolleeginnen a Kolleegen, wann eis Ministesch mengt, Et wier verantwortungslos bei de Pensiounen näischt ze maachen. Hunn ech eigentlech Loscht fir hir Recht ze ginn, wann ech d'Entwécklung vun den leschte Joren ukucken? Well mir hu vill Problemer. Mir hunn nach ëmmer Saachen déi misste verbessert ginn. A mir mussen eis och Gedanke maachen, wéi mer de System verbesseren an an der Zukunft erhale kënnen. Mä wann ech awer hir Interviewe liesen, Da fäerten ech awer, datt si eng aner Analys vun der Situatioun mécht, huet an eppes aneres wëllt wéi mir. Mir wëllen zum Beispill, datt d'Mindestrent erhéicht gëtt, datt eppes géint déi wuessend Aarmut am Alter gemaach gëtt. Anscheinend, sou steet et jiddefalls emol am Wahlprogramm vun hirer Partei, soll dat och gemaach ginn. Mee genau wann een dat wëllt, da muss een awer och oppassen, datt een net den Ajustement kierzt, wéi dat geplangt ass. Well wann een dat mécht, da geet de Wäert vun eise Pensioune fir déi aktuell a besonnesch och fir déi Zukunftsrentnerinnen a Rentner erof, an zwar kräfteg. Mir hunn dat emol ausgerechent. Wann een haut eng Duerchschnëttspensioun huet, déi bei 66 Prozent vum Duerchschnëttsloun läit, a wann deen Duerchschnëttsloun pro Joer ëm ee Prozent eropgeet, mee den Ajustement ewechfält, dann ass déi Pensioun a siwe Joer nëmme méi 61 Prozent vum Duerchschnëttsloun wäert. Iwwer siwe Joer ass dat bei enger Duerchschnëttspensioun e Verloscht vun 13.000 Euro brutto. Een, deen d'Mindestpensioun kritt, dee verléiert och nach ëmmer 7.000 Euro. A Kolleeginnen a Kolleegen, wann ee schonns net vill huet, dann ass dat nach méi, deet dat nach méi wéi. An dat ass genau dat, wat fir dee Stéchdatum, deen ëmmer gesot gëtt, wann 2027 eng Kéier den Equiliber zwëschent Einnahmen an Ausgaben net méi klappe géif, geplangt ass. Anstatt datt eventuell d'Cotisatiounen missten e bëssen erhéicht ginn, Well wéinst negative wirtschaftlespoliteschen oder gesellschaftspoliteschen Entwécklungen d'Ausgaben dat Joer méi héich ware wéi d'Einnahmen, soll dann den Ajustement gekierzt ginn oder ofgeschaaft ginn oder awer d'Allocation de fin d'année verschwënnt. Kolleeginnen a Kolleegen, säit Joren, Sinn eis Cotisatiounen, déi mer bezuelen, eigentlech méi héich, wéi se misste sinn? An dowéinst, well mer iwwert d'Jorzéngten eigentlech elo schonn méi héich Cotisatiounen bezuelen, hu mer déi faraminéis Pensiounsreserven vun iwwer 24 Milliarden Euro. Dës géifen iwwregens erlaben, véier Joer laang d'Pensiounen, esou wéi se haut sinn, auszebezuelen, ouni een Euro Cotisatioun opzehiewen. An dës Reserven, déi stellen 37 Prozent vun all deem duer, wat hei am Lëtzebuerg erschafft gëtt, vun eisem Bruttosozialprodukt duer. Een Deel vun deene Reserve kéinten 2027, wann et dann e Problem géif ginn, genotzt ginn, fir iwwer d'Ronnen mol ze kommen, sech Zäit ze huelen, fir dee Moment ze kucken, wéi een an Zukunft muss agéieren, an datt een net misst Leeschtungsverschlechterungen aféieren. Well, Kolleeginnen a Kolleegen, firwat ass soss eng Reserv do, wann ee se net benotzt, wann ee se brauch? Ech mengen, dat giff Der allegueren net gesinn. Wann Der Suen op der Säit hutt an Der braucht se eng Kéier, dann huelt Der se fir dee Moment an net, wann een, eigentlech just ëmmer nëmmen op de Koup leet an op de Koup leet a gläichzäiteg dann erëm de Leit eppes ewechhëlt. Ech wëll och drop hiweisen, dass mer eis och Gedanke gemaach haten, ob et eigentlech richtig ass, dass déi Reserven just op der Bourse placéiert ginn, Éischtens, well dat net onbedéngt dee sécherste Moyen ass, fir Suen ze placéieren. Dat hu mer an der Vergaangenheet bei Wirtschaftskrisen oft gesinn, wéi séier op eng Kéier déi Sue verschwonne waren, wéi dat erop an eraf geet. Mee och, well se dann haaptsächlech benotzt ginn, fir d'Politik vun deene multinationalen Entreprises ze ënnerstëtzen. An do kënnt een och aner Saache man. Kënnt een zum Beispill. hei am Land de Wunnengsbau erëm ënnerstëtzen, wéi dat fréier emol de Fall war. D'Pensiounskeess deemools vun de Privatbeamten, déi hunn zum Beispill e System gehat, wou ee konnt gënschteg Prêtë kréie fir eng kleng awer ordentlech Wunneng kënnen ze man. Et kënnt een och driwwer nodenken, wéi ee Betriber, déi hei am Land oder an der Regioun investieren, déi sënnvoll Saache maachen, wéi een déi iwwer Prêt'en aus der Pensiounskeess kënnt ënnerstëtzen, e Prêt muss jo zeréckbezuelt ginn, och vun deenen. Dat wär awer sënnvoll, och fir déi wirtschaftlech Transitioun. Mir wëssen, dass mer mussen aneschtes ma wirtschaften, wa mer net wëllen an déi Klimakatastroph, a mer sinn amgaangen e Klimawiessel ze erliewen, mat alle Problemer, duerfir musse mer ufänken aneschtes ze produzéieren. Net ze spueren, mee anescht ze schaffen. An dat ass eppes, wou och kënnten dee Moment Saachen ënnerstëtzen. Dat hu mer alles virbruet, awer dat ass eigentlech, wann et gutt gaangen ass, just wohlwollend zur Kenntnis geholl ginn. Awer seriö driwwer geschwat ginn ass bis elo nach net. A Kolleeginnen a Kolleegen, wann een elo iwwert eng Reform fir d'Zukunft soll diskutéieren, da wëlle mer och iwwert Konsequenzen vun där schlechter Reform vun 2012 diskutéieren. Dës Reform vun 2012 war besonnesch ongerecht vis-à-vis vun den zukünftige Rentner. Een Aktive vun haut, dee säi Liewen den Duerchschnëttsloun verdéngt, kritt wéinst där Reform eng Pensioun, déi 13 Prozent méi niddreg ass wéi virun där Reform. Mir sinn also zeréckgaangen an net no vir. Kolleginnen a Kollegen, mir wëllen awer net, datt et eise Kanner méi schlecht goe soll wéi eis. Eng gutt Reform, déi muss och déi Ongerechtegkeeten nees aus der Welt schaffen. A mir hu konkret Propositiounen duerfir entwéckelt a mir wäerten och bei der neier Ministesch net midd ginn, dës Ongerechtegkeeten unzeprangeren an Ännerungen am Interesse vun den Jonken ze verlaangen. Mir hunn eng Solidaritéit, de System ass op der Solidaritéit opgebaut. Mir Pensionäre sinn och solidaresch mat den Jonken, esou wéi déi Jonk mat eis solidaresch sinn. An dat muss bäibehale ginn. Dat ass de richtege Wee vun engem System, dee mer brauchen. An 2012 ass deemools déi Verschlechterung, ech ka mech dorunner erënneren, mat der Erhéijung vun der Liewenserwaardung begrënnt ginn an et ass gesot ginn, datt ee jo méi laang schaffe kann, fir dee Verloscht nees wettzemaachen. Mir hunn deemools schonn ausgerechent, konkret, datt dat dach als Rechnung net opgaangen ass. Se konnten eis déi Rechnung dach net widderleeën. Se hunn souguer am Bilan vun der IGSS eng Kéier dat zouginn, datt dat näischt ännert. Mee eigentlech huet dat deemools scho geheescht, datt en déi, déi dat verteidegt hunn, am Fong geholl der Meenung waren a sinn, datt jiddweree soll mindestens bis 67 Joer an am beschte bis 70 Joer schaffe goen. An da si mer erëm bei deene Länner, déi dat schonn hunn. A wou mer d'Konsequenzen och kennen, ob een dat da kann, esou laang schaffen ze goen, ob een et physesch a psychesch packt, ob en d'Betriber, d'Leit iwwerhaapt bis an deem Alter wëllen halen, dat gëtt net diskutéiert an dat gëtt och interesséiert eigentlech jo och keen. A vläicht ass et och dowéinst, firwat ech keng detailléiert Analys fonnt hunn, an och meng Kolleegen net fonnt hunn, wéi d'Liewenserwaardung dann am Detail hei zu Lëtzebuerg ass. Eng Analys, wou differenzéiert gëtt no den Aarbechtskonditiounen, ënner deenen ee schafft, no dem soziale Status, no der Fonctioun der Aarbecht am Betrib, wou d'Ënnerscheeder zwëschent de Beruffer an den ekonomesche Secteuren analyséiert a berücksichtegt ginn. Do fanne mer keng statistesch Donnéeën. Do ass e Lach. A statistesch Moyennë, wann ee just déi geliwwert kritt, déi muss een awer dann hannerfroen, well déi kënnen nämlech ganz gutt benotzt gi fir d'sozial Ongläichheeten ze verstoppen. A vläicht géif een do Saachen erausfannen, wann een dat analyséieren, déi géifen een een erschrecken doen, dass den d'Liewenserwaardung, jee nodeem wéi ee geschafft huet a schafft a sengem Liewen, ganz aneschtes si wéi bei aneren, dass et och dovun ofhänkt, wéi vill Suen een a sengem Liewe kritt huet, am beschte vu senger eegener Aarbecht, mee et sinn der och vill, déi een der einfach gierft hunn an dovunner gutt kënne liewen, zousätzlech. An dann ännert d'Liewenserwaardung. An ech hunn och nach ëmmer am Kapp, wéi en 2012 d'Patronatsvertrieder gesot hunn, jo, mee et kënnt een awer, et wéilt jo och Leit méi laang schaffen an esou weider. An ech weess, datt mer deene geäntwert hunn, mä okay, da musse mer higoen an d'Aarbechtskonditiounen an de Betriber fir déi eeler Leit esou upassen, datt dat och méiglech ass fir esou ze schaffen. Do hu mer och gesot, se mussen. E Plan de gestion de l'âge am Betrib, sou huet dat deemools geheescht, schafen. Dat ass och versprach ginn, dat ass och négociéiert ginn, och duerno nach, mee et ass näischt dobäi erauskomm. An d'Politik huet och net d'Konsequenz gezunn, dass se da selwer misst aktiv ginn. An duerfir hu mer. Och bei anere Punkte keng, bis elo keng Äntwert kritt. Ech weess, an dat war dee leschten Accord, deen ech nach ënnerschriwwen hunn als President vum OGBL, et war 2014, dat war en Accord, wou d'Recht op eng Deelzäitaarbecht an eng Deelpensioun sollt agefouert ginn. An ech hunn deen Ziedel nach ëmmer, do sinn d'Ënnerschrëfte vum Här Bettel drop a vun anere Ministeren. Et ass awer ni agefouert ginn. Et ass en eidelt Wuert bliwwen. Et ass elo zéng Joer hier. Et ass net gemaach ginn. Dat wär e Wee gewiescht fir deenen, déi e gepackt hätten, déi et gewollt hätten an déi et hätte wëllte e bësse méi laang goen, awer manner schwéier wëlle schaffen a manner Zäit hunn, fir deenen entgéintzekommen. Esou konkret Saache kënnt een diskutéieren a misst een diskutéieren. Am Contraire hu mer awer dann eng Situatioun, datt mer hei am Land, wa mer d'Statistik vun de Chômage kucken, feststellen, datt en déi Leit, déi iwwer 50 Joer al sinn an déi hir Aarbecht verléieren, et ganz schwéier hunn, eng nei Aarbecht ze fannen. A ganz vill vun hinne sinn da Laangzäitchômeuren an se landen da Banker am REVIS oder am, wéi et fréier geheescht huet, am RMG. An esoulaang et, Kolleeginnen a Kolleegen, keng Äntwerten op dës Froe gëtt, ass et och net méiglech, jo et wär onverantwortlech, iwwer eng Erhéijung vum Rentenalter ze schwätzen. An dat, mengen ech, kann ech kloer soen, dat mécht den OGBL net mat, datt et an déi Richtung géif goen. Kolleeginnen a Kolleegen, et wier villes ze verbessern, dat hunn ech scho gesot, mä et gëtt haaptsächlech iwwert d'Finanzéierung vum System geschwat a vum sougenannten zweeten an drëtte Pilier. Wann een d'Interviewe liest, da gesäit een, datt et d'Zil ass, De Käschtepunkt vum allgemenge Rentesystem, den éischte Pilier erofzesetzen. Ech war erschreckt, wéi ech gelies hunn an engem Interview, datt d'Entleeschtungskierzunge vun der Reform vun 2012 net séier genuch géife kommen, mee misste virgezu ginn, am beschten op 2032. A fir déi Leeschtungskierzungen dann ofzefiederen, wëllt een den zweeten an drëtte Pilier méi attraktiv man. Iwwert den zweete Pilier, déi sougenannte Betribsrenten, gëtt net vill geschwat an et ass och net schrecklech vill Transparenz do, wann ee probéiert erauszefannen, wat fir Betriber a wat fir Leit a wat fir Betriber dann esou eng Zousazpensioun kréien, wéi se bezuelt gëtt a wéi d'Leeschtunge sinn, déi een do erauskritt. Do fënnt een net ganz vill. Dat ass duerfir, wou eis Gewerkschaft jo och gefrot huet an engem Bréif, fir déi Donnéeën emol ze kréien. Dat ass e wichtige Punkt, fir an déi Richtung emol iwwerhaupt Transparenz ze kréien. An dann privat Pensionsversicherung, mä déi muss een eng Pai hunn, dass ee se ka leeschten. Et kann een net op alle Punkte spueren. An dann sti vläicht jonk Leit haut an der Situatioun, dass se mussen iwwerleeën, Spueren ech dann elo fir eng Wunneng oder spueren ech fir eng Pensioun? Sou einfach geet et net. Ausser et huet een d'Chance, dass een eng ganz déck Pai huet, da brauch ee sech déi Fro net ze stellen. Mee déi meescht Leit hunn net déi Chance a si mussen also dee Moment do e Choix maachen. An dee Choix. Et gëtt nach méi komplizéiert, wann een op eng Kéier domatte konfrontéiert ass, dass en d'Elteren, déi engem konnten emol hëllefen, déi een engem och konnten hëllefe bei den Enkelkanner, bei hiren Enkelkanner, wann ee selwer dann d'Studie vun de Kanner muss bezuelen, wann een do eppes kritt huet, dass déi op eng Kéier soen, jo, meng Pensioun, déi erlaabt mer et awer net méi, fir dat esou ze maachen. da gëtt dat alles schlecht. An déi Entwécklung do, déi muss een am Kapp hunn an do muss een och kucken, datt mer net an eng Situatioun kommen, wou et a sozial Problemer kënnt. Kolleeginnen a Kolleegen, mir sinn och net blann a mir wëssen och, Wann den Undeel vun den eelere Leit an eiser Gesellschaft an d'Lut geet, ginn och d'Ausgabe bei der Pensiounsversécherung, mee och bei der Fleegeversécherung a bei der Krankeversécherung erop. A sécher muss ee sech Gedanke maachen iwwert d'finanziell Ofsécherung vum Pensiounssystem. Mee et muss ee sech awer fir d'éischt emol eens sinn, Wat sinn déi Leeschtungen, déi mer mengen, déi legitim sinn an déi mussen engem Pensionéierte geschëlt sinn? A fir eis däerf eng Pensioun net nëmmen eng Ofsécherung géint d'Aarmut sinn, et ké net nëmmen e verbesserte REVIS sinn, mee eng Pensioun muss et engem erméiglechen, och am Alter uerdentlech liewen ze kënnen. An dofir musse mer eis eens sinn, wivill vun eisem gesellschaftleche Verméige mer fir d'Altersversuerung wëllen ausginn. An ech hu mer erlaabt, och do emol d'Statistike vun der OCDE, op déi sech jo vill beruff ginn, ze kucken. An da stellen ech fest, dass mer hei zu Lëtzebuerg eigentlech am Verglach mat eisen Nopeschlänner nach grousse Sputt hunn. An der Belsch a Frankräich, trotz hire schlechte Rentesystem, gi se eigentlech méi Sue vun dem Gesamtakommes, wat a Frankräich erwirtschaft, aus, wéi dat zu Lëtzebuerg de Fall ass. An da soll kee mer kommen, wéi ech dat elo héieren hunn gëschter an enger Table ronde, dass ee muss op d'Kompetitivitéit vu Lëtzebuerg oppassen. Do ass nach Sputt, do ass nach ganz vill Sputt, wou een dat da ka bréngen. An, Kolleeginnen a Kolleegen, eise Pensiounssystem, dee gëtt jo net nëmmen iwwert d'Cotisatiounen op dem Loun, op eiser Aarbecht bezuelt, mee och iwwert d'Steieren. Da wëll ech drun erënneren, Steieren, dat si mir. Mir bezuelen déi meeschte Steieren hei am Land. Net nëmmen direkt op der Pensioun, mee och alkes, wa mer akafe ginn, wa mer TVA bezuelen, alleguer déi indirekt Steieren, déi komme vun der Mass vun der Bevëlkerung. An d'Kinder, déi si wierklech räich, och hei am Land, ganz vill. An déi kënnte méi Steieren Op hiren Revenuen, an zwar op all hire Revenuen, op der Aarbecht, um Kapital wat se hunn, op Wunnengen, op hire Verméigen, bezuelen, fir mat ze hëllefen d'Käschten, déi duerch déi demografesch Entwécklung an der Pensiouns-, Fleege a Krankeversécherung entstinn, ze stemmen. Well och si hu jo en Interêt drun, datt de sozialen Zesummenhalt vun eiser Gesellschaft fonctionnéiert, datt net andauernd Konflikter an eiser Gesellschaft sinn. An da wann ee vill huet, da kann een och méi bezuelen. Dat ass e Prinzip, dee meng ech richteg ass, deen och op der Solidaritéit baséiert. A fir eis Kolleeginnen a Kolleegen si Cotisatiounserhéijungen, och differenzéierter, keen Tabu. Firwat sollen zum Beispill déi Leit, déi iwwert dem Plafond cotisable vu fënnef Mol dem Mindestloun leien an eng maximal Pensioun kréien, net och nach e Solidarbeitra op hire Revenuen, déi iwwert dee Plafong erausgi, bezuele kënnen? Iwwregens, bei der Fleegeversécherung, do gëtt keen esou e Plafond cotisable. Et kritt een awer och do net méi Hëllef, wann een iwwert deem Plafong, wann ee méi héich bezilt, wéi wann ee manner abezilt. Dat ass d'nämmlecht. Kolleeginnen a Kolleegen, mir hunn och an der Vergaangenheet scho vill Propositionen iwwert zousätzlech aner Finanzéierungsméiglechkeete gemaach, a mir sinn amgaangen, déi nach eng Kéier zesummenzefaassen an ze berechnen. Et ginn nämlech net nëmmen zwou Stellschrauwen, wou ee kann drun dréinen. Déi zwou, dat wär d'Cotisatiounen an déi aner Säit, dat wär dann d'Liewenserwaardung oder d'Leeschtungen. Mee et ginn der ganz vill, wou ee kéint eise System ofsécheren an esou ze verbesseren an do ze verbesseren, wou verbessert muss ginn. Kolleeginnen a Kolleegen, Et gëtt net nëmmen de Wee vun de Leeschtungsverschlechterungen an der Verlängerung vun der Liewensaarbechtszäit, mee et muss een awer och wëllen iwwer Alternativen diskutéieren, iwwer zousätzlech Finanzéierungsméiglechkeet diskutéieren an et net einfach nëmmen op Leeschtungskierzungen an op privat Zousazpensiounen begrenzen. Kolleegen a Kolleegen, mir wëllen, Ganz kloer keng weider Verschlechterung an eisem Pensiounssystem, au contraire! D'Reform vun 2012 muss besonnesch am Interesse vun deene Jonken vun haut geännert ginn, verbessert ginn. Mir hunn och soss nach Problemer, den Aarmutsrisiko, deen ech genannt hunn, am Alter zouhëlt. Eis Mindestpensioun muss duerfir erhéicht ginn. Mir hunn nach d'Situatioun vu ville Wittfraen an Invaliden, déi muss verbessert ginn. Och do gëtt et munches ze man. An duerfir, Kolleeginnen a Kolleegen, muss den Ajustement an d'Allocation de fin d'année och integral erhale bleiwen. Mir sinn. Wéi mer et gewinnt sinn, als Gewerkschaft prett ze diskutéieren. Mir hunn eis Virschléi, mee mir wëlle soziale Fortschrëtt a kee soziale Réckschrëtt. A mir sinn och prett, fir eis ze wieren an ze kämpfen, wann et noutwenneg ass. Kolleeginnen a Kolleegen, den OGBL huet gesot a seet, Fanger an ewech vum Index! Den OGBL, dee seet genau esou kloer an determinéiert, Fanger an ewech vun eise Pensiounen a vun de Pensiounen vun eise Kanner! Merci a vive d'OGBL!